Alohan'ny hanombohana an'ity vidéo ity aloha dia marihana fa tsy mikendry olona anankiray izay. Ireo personnage rehetra izay ho hitanareo anatin'ity vidéo ity dia noforonina avokoa fa tsy mikendry olona mazava izay. Manonona daholo nareo ity vidéo ity ny vidéoko voalohany amin'ny teny gasy. Nataoko tamin'ny teny gasy ity satria itsika malagasy irery no ampitako an'ilay hafatra ary ho antsika irery ihany ity vidéo ity. vidéo ity. Dia aza matahotra fa ny dikan'izay hoe vidéoko voalohany amin'ny teny gasy dia ho ataoko matsiro be ity. Araka ny hitanareo dia niantso namana mba hanampy anah amin'ity vidéo iray ity, tsy iza izany fa i Kevin Ordirac. Na i Lekely. Salama aby isika rehetra rehetra. Efa fantatsika rehetra rehetra moa fa ny mponina Malagasy dia Doraints miavaka indrindra tompoko amin'ny mponina rehetra rehetra eto ambonin'ny tany. Noho izany mazava ho azy fa ny fividana eto amintsika dia tena miavaka indrindra. Doraints tsara lahy. Ka ndao ary ho resahana e! Générique. Critique et analyse. Alohan'ny hiresahantsika ilay fifidianana amin'ity taona ity ary dia ndao aloha resahana ilay filoha teo aloha teo izay efa nametra-pialana. Ny filoha teo aloha moa izany ho an'izay mbola tsy mahafantatra dia expert comptable izay itenenana fotsiny hoe tsisy idiran'ny politika mihitsy ny asany taloha. Ohatran'ireo ankabeazan'ireo kandida amin'ity taona ity dia tsisy nianatra an'izany hoe politika ranoiray izany. Aiza moa lesy tsika raha teo fa ny tsy ho very. Izany ve zava-misy? Iza moa lesy no malalaka raha ohatra hoe hoe tsy nianatra tao anatin'ny zavatra hoe resaka politika? Mety possible ange any aoriana any izany ohatra hoe laisser laisser le mpivarotra mofo akondro be lery a Doholm io sa Faravohitra dia indray no lasa président. Na koa le reseveration quatre-vingt-quatorze aiza lesy mpivarotra ronono sy DJ taloha lasa président daholo ka noho izany dia fantatrareo fa normal tsika raha mahantra satria Olona tsy nianatra an'izany politika izany no apetraka amina toerana mila fahaizana politika goavana be. Ianao za dia efa tsy mahafehy an'ilay resaka politika tena hoe ilay politika iray manontolo a! Mbola ratsy saina be ihany ianao a! Manodikodina, tia vola, tia harena. Izany ataontsika izany dia ohatran'ny hoe mametraka mpivarotra mofo eo amin'ny place-na mpivarotra toaka eny amin'ny bar. Garçon, du whisky! Vous voulez pas du pain? Tsy hainao roa la baguette an! Monsieur tsy hainao roa la baguette an! Tena namboarin'Andriamanitra ity fa tena espèce rare daholo e! Ndao anie mba atao miteny daholo reo candidat antsika reo e! Ataontsika otrzao le kilalao, za le mpanao gazety manontany an, de kevenina ny hilalao anle candidat ao! Alefaso ary! Salama Monsieur le Président. Salama. Inona no ataonao mba hananganana sy hanatsarana an'i Madagasikara? Za efa mahay manisa, nanao comptable de ho voafehiko ny arany fanisaina. Satria dia mahay manisa ny berger tao amin'ny tanàna. Kikikikikiky. Satria moa eto Gasikara feno omby. Afaka avotantsika amin'ny resaka ronono Gasikara. Misaotra antsika nanontany. Za zao miaramila be, miaramila efa nahazoazo taona, mbola mahavita paopy, za mbola matanjaka, matanjaka saiko, matanjaka sandriko, dimampolo nataoko serjana, nataoko teo mason'i Céline, Céline mbola lova tamiko. Ka hoy za hoe ra Céline mbola lovy amiko, za dimampolo taona, maninona moa Gasikara tsy ho lovy amiko? Misaotra antsika rehetra. Zaho mbola tsy misaotra fa mbola tao am militaire koa, voafehiko tsara io resaka io. Misaotra. Za mahay mihira, efa hatramin'ny ela no nitaraina momba an'i Madagasikara, voafehako tsara mintsy io resaka hira io ary tsy ho ary tena tsy makaleo an'i Madagasikara ny hirako. Raha ny ronono, ny DJ, ny hoe nisy nanontania c'est qui DJ? i Andry Manuel. Raha nahavitra an'i Madagasikara izany rehetra izany, manontany tena aho hoe ahoana no tsy hahavitran'i Madagasikara ny fivarotana lektera, ny fivarotana tele ao amin'ny berlindera? Misaotra antsika rehetra rehetra. Satria moa nanaraka fa namololo tao amin'ny Facebook ka ahoana no Tsy ho fantatry ny eto ambonin'ny tany iray manontolo izany labero izany. Misaotra antsika rehetra rehetra. Ankehitriny ny antony hividianany amin'ny vahoaka kandida dia. Aa aleo mihitsy aloha anontaniana ny olona dia amin'izay fantatra tsara mihitsy. Ndao ary. Ndao indray ary tsika hanontany ny ato amin'ity trano iray ity hoe iza no hofidiany amin'ity taona ity. Ndao ary isika handondona. Audio. Zay ve rangahy ianao vao. Manao tompoko. Témoin de Jéhovah? Non. Ah, non, reportage ka. Reportage. Ah, manao ny tompoko. Sainga hanontany, iza kay no fidinao amin'ity taona ity? Ah, i Andry Manuel. Fa maninona kay no izy no safidinao? Ka izy sady beau gosse, zana mignon, izy mbola tompon'ny vola, en plus izay zana vavy manja kely, de za konko mahay mitsinjo ny ho avy e. Averinay fa ny mifidy olona amin'ny alalan'ny tarehy sy ny amin'ny fihetsem-po dia mitovy ny hoe tsy hanagadra mpangalatra satria bogosy lery. Mety mampime an zany an. Mampime be mihitsy zany. Ho an'ireo mifidy kandida amin'ny alalan'ny tarehy ireo dia mampitehitey mihitsy hoe. Fa ny tarehy angaha ny hanafitra ny firenenao? Nga ny bogosité ny hanafitra an'i Madagasikara? Ndana mandeha an! Ndao zany handeha fa tsy dia misaina loatra iny anankiray iny. Nefa tsy anjaranay ny hiteny anareo mihitsy hoe aza mifidy an'izay kandida izay, araka ny teneninareo teo hoe. Toa tsy safidy ao amin'ny babanao. Tsy safidy ao amin'ny babany. Ramose a! Mba manajà olona ianao azafady a! Vita izay aloha ilay resaka kandida fa aleo mba resahina amin'izay ilay tena maha politisianina an'zareo. Tsarovy fa ny ataon'ireo olona ambony ireo amintsika dia mitovy tanteraka amin'ny ankabeazan'ny fanaon'ny lehilahy amin'ny vehivavy rehefa le izy kôtikôty iny. Fanazavana. Hatsarainy ianao a. Hampanantenany ianao a. Omeny fanomezana ianao a. Omeny anao izay ilain'ny fonao a. Langilangony ianao a. Dia nanaiky kôtiny ianao ka niaraka anareo. Ka lasa mpisimpy ianareo. Indrisy anefa ka nanaiky ianao. Ka azony ilay pepeta. Dia indro izy fa dify. Fa azony ilay nilainy. Ka lasa izy nandao anao. Nahita ny harena tsara soratra izy. ka nanara bebe tata matranga. Otrzay ihany le fitaka e. Maro ny mpanao politika amzao e manoro ny fotony e refondation e. Ô président, fa maninona no tapahanao le hazo fa ataonao inona io? Manoro ny fotony reka, manoro ny fotony reka, refondation Tigay. Famaky manaraka ô! Nefa ok aloha zalah, ny fanapahana hazo surtout ny bois de rose Tsy hanao refondation niniana anie afa-tsy ny portefeuille anareo e! Vita izay ilay vidéo a! Izay akory anareo ny vidéo iny, tsy hoe hanosika anareo hifidy an'i ana ra hifidy an'i anona, izay akory, izay no neutre. Izay tsy miraharaha an'izay ho lany eo, fa izay ho lany eo fotsiny dia mba hoe ataovy tsara ny asanao. Dia mba miangavy re tompoko izay mba ho lany eo a, mba aza manao ireny zavatra efa nitranga hoe nampatonga antsika nahantra kely ohatr'izao ny hafarany a, dia mba eritrereto ary anie, fahafirony tsy efa fahaefatra sa fahadimy amin'ny firenena farany mahantra indrindra. Zay koa nefa manao an'ity vidéo ity tsy hoe mahay an'izany hoe politika be zany fa mitantara sy manao hatsikana an'izay zavatra hitanay eto amin'ny tanàna fotsiny izay. Izay ireto no zavatra afaka nambaranay androany. Fa ok aloha, dika amin'ny tsam zany ohatry ny mbola tsy taty mihitsy e. Fa aiza tsika tsam o? Ato amin'ny next. Ato amin'ny next zay. Zay le projet vaovao iarahanay, mitambatra moa zany organisation le izy a, projet mahafinaritra izy io a, web TV. Apetraka eo amin'ny description ny lien rehetra izay ilainareo. Andana manao abonnement amin'io page io fa zay, za, Lery, Nika ary mbola maro be no tonga ao amin'io page io ho amin'ny projet io. Dia andry antsika zany no hifankahita, hifampiresaresaka ohatr'izao, hifampizarazara foana amin'izay manomboka androany dia six be. Dia raha tianareo iny vidéo iny dia aza adino ny j'aime. Aza adino mi partage a, aza adino mi mentionne ny namanao rehetra rehetra a, ataovy mihinana any toa ka de mihinana any ianao ohatry ny politicien, de aza mboa moralisena be zay le olona lehibe le miteny am video reny fa zay mbola kely mbola manao blague zay. Miangavy anareo mihitsy aloha a, ry le ray aman-dreny be le mahay mi politika be le be reny, zay koa raha manao an'ity am fahaizanay, aza de bakianina be zay tompoko, misaotra indrindra tompoko. Amen.